Erouru kamano kuom rango video wa ma kawuono. Mae wadhi mbele gi segment wa mar eh, episodes wa mag rito udi. Rito udi episodes gin kuonde mwawuoye weche ma wanyalo riwo paro kendo wanyalo puonjore kaluwore gi gik matimore Kenya, matimore oko kata matimore kuonde ma wantiere. Koro rito udi segments gi Nitiere topics mabedo ga recommended gi fans kata subscribers wa moko, nitiere mabedo recommended gi friends to nitiere moko ma kaseneno gik moko matimore kata mana e social media, e TV kata radio tanyalo loso wuoyo anyalo loso ang'o iluonge nang'o talk show kabet piny ka koro wawuoyo ka wapuonjore. Koro kawuono adwaro wuoye gima naneno e media Higni moko mokalo, ndalo moko mokalo, ne nitiere ng'at matiyo e TV station iluonge ni Willis Raburu. Nokendo nyako moro ma jaber kabisa miluongo ni Mary. Kendo ne gitimo wedding maber kendo ma very colourful. To koro, ndalono internet noliel mach. Ka in e Facebook, to in e Twitter, to in e Instagram, yani in e social media in general eh sana sana facebook anto twitter to aonge facebook Se, facebook na by the way en sea tv inyalo dhi ticheko wakati inyalo follow e facebook facebook ne liel ma koro ka in e groups moko mag eh, joluo joluo mag facebook gima ambe antiere hey, an koro nasoma soma comments chini ama ji kuchicho to koro kawuo nitiere moko ma itieko gi ling yani dhano ne wuoyo nikech nyako ni nyako ni onge gi problem the only problem ne en achiel nyako ni ok en eh, nyar jaluo ok en nyar onagi ne en nyako ma yo ko- karabuon kocha cha dhano ne wuoyo ni onge nyi joluo ma jobeyo kia chuo luo tinde kendo mana nyiri ma oko kia chuo luo bedo nade nade chuo ma jomoko ne yanyore mara jomoko wacho ni be gibiro were mara ni nyakono okia ang'o ang'o yani gik mang'eny moko beyo koro emomiyo an be kawuono adaro wuoyo gi nyiwa an be an nyako to an be an nyar jaluo koro chuo luo koseamua ni gin gidwa hero nyiri man dhok moko ng'ato koseamua kamano kik wa on chuogi ang'eyo ni background gi kaka wabedo raised sana sana wan koro nyi luo manodongo koro from the luo environment ing'eni nitiere jaluo ma nonyuol town samoro onyuoli naivasha onyuoli nakuru onyuoli mombasa koro ing'eni kamidonge en setup ma ji okikore lakini awuoye koro nyi luo monyuol dala kata koko nyuole e dala to nyuole e towns moko mag joluo mantiere towns kaka Homa Bay, Kisumu, Siaya, Migori etc. Nitiere kaka idongo kia piny nikech ng'eny ji neno ka en mama u jaluo baba u jaluo jirani be gin joluo ariyo mokendore koro ing'e ni idongo kata ing'eyo ni nitiere other tribes and everything idongo ka mane gima nitiere pachi ni chieng' moro ibiro kendi gi ng'awa gi wuod luo To seche moko iwacho ni vindo veche njanga e ground gik moko pogore. Koro sani an gima adwaro advice nyiri, chuo luo gi, yawuot luo gi ok no tuewa kodgi. Yaani ok wa own gi. Koro wawe own gi kaka wa own gi ma wamako gi kama ma ok wadwa ni mondo giher nyiri ma dhok moro hmm? ma en adieri wawe wang' gi gima waonge gi control over wan be kaka nyiluo wan be wa explore exploring ok en gima rach nikech sani intermarriages timore mang'eny kabisa kabisa kabisa intermarriages timore to nyithindo monyuol be eh, intermarriage eh, unions they turn out well kendo giwuok awuoka maber kendo gin agina nyithindo maber kabisa kendo gin gi identity ong'e maler ni ka baba jaluo an jaluo to ka baba en eh, dhok jadhok moro to mane dhok ma en botimo nade mbowaye kendo ging'eyo ni identity gi gin ariyo mama wa nyamalo baba wa jaluo koro nya jaluo in bende explore seche ma pod in e age mar dating wesungri nidwaro mana ni joma penji nyingi kata joma seri nyaka bed abeda joluo mawacho dholuo no explore eh? seche ma iseri gi ji mopogore opogore ng'e ji seche moko inyalo yudo ni ng'etni ng'etni ni nandi to in ibiro ibaro wiji siaya kata homa bay kata kisumo kiparo ni kure ma ng'etni nitie to ng'etni ni kure ni nandi to idhi nyaka somo Eldoret but ng'etni no to nikech ilok wiyi ma koro ilok wiyi kabisa in so rigid idwa end up ni idak kuro higni auchiel abiriyo apar michak iduogo ng'etni ni sa asaya mobiro penji nyingi tiger pa kata kobiro temo kata ni eh kawuono wadhi wachiemo iger to tiji tek Toto ki tek aa ibende explore kirito ni he ni an ka koro ng'ama nyalo penja nyinga en mana wuod luo ng'ama nyalo tera e date en mana wuod luo e ang'eyo ni dating mar kibedo dated gi jaluo kata wuod luo samoro nise date moro kata isewinjo kata kaka nineno babani be treat mamani yawuot luo to ng'eyo treat ji maber kata seche modeti lakini koro ok ochuno ni en ema nyaka istik kuomi ng'et ji opogore opogore opogore opogore koro ka ng'etni pod ngima tikia ni ng'etni no en ng'a be open minded hmm? and also be present yourself ka ng'ama is available jomoko en single to kako present himself herself, himself or herself o present herself ka ng'at ma nosekendi ma nigi nyithindo ariyo adek mose nyaka nyuom to ma en samoro ng'at ma pod silili ma pod tin ma pod tich tich monego bed ni koro kitimore naye isero koro imbe present yourself in a way that you sell yourself indirectly ok awach ni koro iwuotha wuotha thi throw yourself at people no Nitiere kaka inyalo carry out yourself ma nyiso ni in available without being desperate. Nikech ka koro itimori ma koro ji te te te ong'e ni single mano to koro desperation. But inyalo carry out yourself decently kaka iloso, kaka i interact gi ji. Ineno? Hmm? Mondo i explore. Dipore kimiyo ng'etni opportunity, iyudo ng'etni kure? Nande. Iwinja? Ee. Nikech koro mano koro kikel ownership moro ma ni koro yawuot luo kokend oko to a a. Kata nyi luo mang'eny okend gi jo oko kata jo dhok moko to they are thriving. Kendo jok mokendo gi go ok nen kata mana wich teko moro miwacho gi ma yawuot onagi wacho ni nyi luo ni godo cha kata wach moro ni nyi luo ero pesa cha en samoro ok obi neno ma ok obi neno ma neno nena beautiful strong african woman ma en independent minded and hard working and focused koro kik wa on jogi jogi ok gin mekwa nitiere jok madier ng'etgi gin yawuot luo that is okay in kiyudo ng'e tim ne yawuot luo be we wish you all the best lakini kok iyudo we bedo koro bita gi yawuot luo kokendo jomoko hapana in be in nyar jaluo in be oyieni mondo i explore oyieni dhi ke mondo odhi okendi kamo kamoro amora midwaro ok ochuno ni opinion mar mamani kata babani kata kumiaye onyisi ni an ok adwar jodhok ma kama an ok adwar jodhok kama kama to ka magi kuma ne ng'etni nitiere what will you do Koro bed open minded, bed free, be ready to explore. Alafu we bedo bitter, bedo jealous. E wuot luo gi magi our brothers. Koro nyaka wa support decisions gi. Koro ing'e ni kwa support decisions gi, gin be gibiro support decisions wa. Nikech nitiere be nyi luo ma ok gin interested e yawuot luo. To nitiere yawuot luo ma be ok gin interested e nyi ang'owa? Nyi luo. and they are exploring koro in be explore to kiwinjo ni yawuot yawuod luo oyudo nyamalo just be supportive we wacho koro gik moko maricho magalagala apana samoro nyamalo ne manyalo andone samoro en gi kido ma kata ine ma domiyi godo nono kata donyuomi dhok prariyo to ok didak kata kode iwinja to samoro in be kitino onge wuod luo manyalo handol mana joko ka ema nyalo handol koro be open minded explore and i wish you all the best kapod in single to kapo nono ni se yuto be pod i wish you all the best mondo nyasaye ogwedh union uno donge koro ma en rito udi until the next episode bye